Ramchung ramleng in ka thawngchimnak video a rak zoh a rak ngai tawntu nu le pa hi kom dot nan dihlak nan dam cio ṭheo lai tiah ruahchannak ka ngei. March thla ni hlei nga a si, Kawlram lei ni hlei ruk zing lei a si hnga i atu hrawng cu dawr lei ah siseh, a leng lei ah rian dangdang tete hi a rak um lengmang i thawngpang hawlnak le hlathlainak le a zohnak caan he ka van ngei kho lo ngai ngai. Tutan zong ah hin thawngpang Iran lei maw US lei maw Kawlram lei maw thawngpang ka van zoh kho bak lo asinain kan pale hna nih an chimmi an rak relmi an tialmi hei ti bantuk tete chungin ka rak theihmi ka rak relmi le kai cinkenmi hei ti bantuk tete kha tutan cu phothet phun in kan van hrom duhmi hna um i keimah zong nih voikhat voihnih cu podcast dangdang ka rak chimnak ah hin ka rak telh cangmi kong a si. mah cucu AA kong he pehtlai in a si i AA nih hin zei set dah an i timh. Atu tiang ahcun independent hi kan i timhmi si lo. Hei ti bantuk cu an chim pah lemang ko nain zei taktak hi dah an i timh i a donghnak ah hin AA hi Chin miphun lawng si loin Kawl miphun hna caah teh an ral a si kho maw hei ti bantuk tete kha tutan cu kan van i ruah hna lai kan van i hrop hna lai a luan ciami thli thlanga thuruk a kum zong a luan cang kho men kha lio ahcun hi kong hi voi hnih hrawng toi note khen podcast dang ah khan tarak tel changmi asi i tutan ah hin tlamtling deuh tein chim khawh le langhter khawh tarak zuam lai A si, mah hlante ahkhan hika ahhin kan unau CNDM nih cithen an chuahmi kongkau te kha hmasa van zoh ta hna usihlaw, ahopaoh hi ralkap kan rak dir, miphun ralkap, pengtlang ralkap kan dir tikah zalennak, zalonnak kan duh caah dirmi kan si. Mino, ngaknu, tlangval tampi hna nih Ruahchanmi zeihmanh an ngei lo. Ruahchan an na ruahchanmi cu pakhat lawng a um. Cucu ralhrang uknak tei i kan ram ah a dik a hmaanmi zauk phung federal democracy kan hmuh khawh nakhnga ding caah makhakha mino hna nih hin an ruah bikmi le an rak i timh bikmi si. An inn le an lo, an nu le an pa, an unau, an khua an ram kaltak in ramtang ah ra theih le zonzaih i thim in ral an dohnak hriam an tlaihnak le nunnak zong tampi an pek cangnak ruang cu mah a dik a hmaanmi uknak kan hmuh khawh nakhnga ding caah khan a si ko. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Falam peng ah siseh, Thantlang peng ah siseh, Hakha peng ah siseh, hmun dang kaa dang zongah pengtlang hriamtlai phu tete kan dir tikah kanmah ca hlawknak kanmah ca ṭhatnak timi ruahnak le saduhthah he si loin ka ram caah ka peng caah ka tlang caah ka miphun caah tiin mino kha za za a rak pokmi bak an si. Asinain thil cu kan thawk lio bantukin thil kha a kal peng kho lo i a karlak ah hruaitu hna ruangah maw asilo a policy tlamtlinlo ruangah maw asilo zei dangdang ruangah maw a hmasa i kan rak i thawk ka te i kan lungput le kan ruahnak kha tlawm tete in ai dang kho, a pial khomi zong kha a si. Asinak a tlangpi cun ralhrang kan duh lo, kan doh. Uknak ṭha, uknak mipi uknak kan duh. Cucu kan i timhmi cio kha a si ko. Cucaah ral a herh si le ral kan do ṭi a herh si le uh, a herh ning in khua kan khang, lai kan rel. I atu lio kan theih bantukin Falam pengkhuang li hrawnghrang ah te kahdohnak a fak ngai. Le hi Falam peng kahdohnak ah hin kanmah Hakha Thantlang peng lei CDF CNA nunnak a liammi an tlawm ti lo le khuangli sakhan khuangli i ralhrang sakhal an lakmi kong he pehtlai in CNDF nih cathat an van chuahmi te kha van zoh ta hmanh hau si law hika hin cathat an chuahmi ah hin a zeidang hi ka soisel nak pakhat hmanh a um lo i asinain Falam pengkhuang likhua kiangkap sac hmun poimawh zat camp cu CB, CNDF, CS le COE hmainawr nakin ṭanrual, ṭangrual CC thawn lak ngahmi a si ti si. Hika zon an biafang hmanmi hi zeidah an duhnak a si hnga aw? CB le CNDF, CS le CO hruainak kan muhmai nawrnak in CC he kan lakmi a si ti kha si i uh, credit khi zei kan tila kanmah lei media an si zong ah uh, he falam lei media an si zong ah hin ani nih a kan hruai i ani nih hmai a nawr i kan lakmi si. Hiti bantuk lungput le ruahnak hi ai dawh lo ngaingai mi, theih a nuam lo ngaingai mi a si. Kan theih ko tutan Falam peng kahdohnak ah CNDF lei zong nunnak liam min um ko lai. Kanmah lei zong nunnak liam min kan zate in kan dohmi si i hi bantuk zawn te ah hin Anmah siandiam na official te an van thanhmi a si caah uh, CNACC lei a khuatu a dohtu hna nih pumpak hi an ṭialmi ah a maw media an ṭialmi ah a maw hi bantuk biafang kha hmang hna sih law phundang si mu asinain CNDF na anmah Facebook ke official te an van thanhmi ah hin CB le CNDF hruaitu hna hmainawr nakin CC he kan lakmi a si timi hi a hnuhmai asiloah hruaitu, ṭuanvo latu, hmai nawrtu i cuhnak timi hi hika zawn ah han fiang tein a lang ee. Hi bantuk hi cu CC zong nih khi an hmang lai lo. Cun hmang hna sehlaw thil dawh zong a si fawn lo. CNDF nih hi bantuk biafang hi bantuk ruahnak an ngeihmi zong hi a dik lo ngai. Ngai kan ti si ahcun Chin ralkap hi Falam kahdohnak te hna ahcun CCT zong halo mu uh, CNDF ti zong halo Chin ralkap hna nih lungrual tein kan doh caah kan lak mi si ti hi a za tuk mi si a ai dawh tuk mi a si fawn. nizaan thukhuang li sakhan laknak zong a chun cunglei kan nau le pahnih hna zong kha an nunnak a liam timi thawngpang hna kan theih mi dangdang zong nunnak a liam mi mu ke CDF zo phei CDF san thang mu thaman tuk te zo tong CDF zo tong CDF mara khan ha tiang khen hika ah an ra riang mang i flam peng ram da nunnak a liam chu Kha tikah anih nih hmai a nawr le anih nih a kan hau a, anih nih a kan control, anih nih comment a kan pek, kan doh timi ruahnak hi naih ding hrimhrim khi a si lo i Chin ralkap hna nih lungrual tein kan doh caah kan tei timi biafang hi ai dawh bikmi, a tluang bikmi, aho ca hmanh ah theih le rel a nuam bikmi si. ka chim ka nolh ṭhan lai mi dangdang nih pumpak nih CC a huatu CNF CNA a huatu lei hna nih an ṭial ahcun phun dang deuh si asinain CNDF nih official Facebook hi bantuk ruahnak hi an ṭialmi khi cu kei cu za a za ka do cun CC zong nih CC hruainak in kan lakmi sit hna se law kalung a tling ṭha ṭhiam lo ka do ṭhiam lai le CC lawng si lo, CB lawng si lo, CNDF lawng si lo, kan theih ko kan zate in zate in lungrual te in dohmi si i cucaah cun hi bantuk tete ah hin ṭuanvo ngeitu hna official in thatnak an tuahmi ah hin i ralrin te tak hau. Hnulei dir kamhtu, siseh a hmui raldohtu raldoh ṭi hawi hna caah theih nuam lo rel nuam lo biafang te hi hman hi a ho paoh nih kan hrial ding a si timi te hi kei cu ka hmuh ning si pakhatnak a mum le a pahnihnak ah CNDF kum nga tlinnak i chathat an chuahmi ah khan hika zawn te hi van zoh u si law Tuhrawng he ka rian tam caah khan podcast ka van chim khawh lo caah hi tuan le ka chim te lai ka ti mi si. April na hleithum ah khan cathan an chuah mi si lo mu. Cu kum nga an tlinnak cathan an chuah mi ah cun a dang kha cu ka van rel ti lai lo i a pathum nak ah hin lunglawmhnak bia an van chim te. Atu bantukin raldohnak lei ah siseh, hlawhtlinnak kan hmuh khawh nakhnga raldohnak lei ah siseh cun ramkhel lei cun fimthiamnak lei in siseh a lamkip in a kan bawmtu Arkan Army AA tel in tangrual hriamtlai phu hna cun ramchung ramleng in dirkamhtu hna nan dihlak cungah kan i lawm ti kha si i a si. Keimah hlan ahcun uh, CBIL asiloah CNDF cu AA nih cun tampi a bawmh khawh a bawmh ko hna lai. A ṭanpi ko hna lai. Asinain hi cithan an van chuahmi hi atu Falam kahdohnak a kum dengmang in a kal cang hnu a si i Falam a him khawhnak hnga ding caah le Falam ah ralhrang an luh khawh lonak hnga ding caah minung tampi nih CNN siseh CBF dangdang minung tampi nunnak an pek hnu ah cathanh an chuahmi si tikah hin hi cathanh chung ah hin hi Falam kahdohnak i nunnak pek a dohmi hna cung in lunglawmhnak bia an chim ve lomi hi an telh ve lomi khi cu a dik bak lo tiah ka rawt mah hlan ahcun tel awk zong um lo kho men Asinain hi Falam kahdohnak a um hnu Falam ah CDF le CNA minung tampi nih nunnak an pek hnu le zenkuan tangka tampi dih in ral an doh cuahmah hnu ah hi cu than a han chuakmi si mu kum nga tlin hnu CNDF kum nga tlin hnu cucah cun lunglawmhnak bia chim a phu hi lunglawmhnak bia an chimmi hna lakah hin telh a phu Mah hlan i a bawmtu hna EA sin lawngah lunglawmhnak bia an chimmi hi uh, a tlam a tling deuh rua lo ee. Kan ral an si zongah, kan huatmi hna an si zongah kan caah ṭhatnak an tuahmi um si ahcun ho poh nih lunglawmhnak bia chim hi kan hrel lo, kan daikhan lo uh, a hau. Tutan hna ahhin zeitluk an dah uh, hi an van ṭialmi pinah hin Falam i ralhrang an luh khawh lonak ding caah biatak tein a kan khampitu le ral a kan dohpitu CC ralkap hna cungah lunglawmhnak van langhter ve hna sawlaw zeitluk in dah thil dawh a si. Kan ca thanh chuah le kan ral kahdohnak kong uh, statement kan chuahmi tete hna zo ah hin fawh kan lungput hi a lang ngai i atu tiang ah hin hi bantuk lungput hi chu ai do lo ngai ngai mi si te khan ke ma ni chun karwa le azai dang kong a CNDF hruaitu hna an tam tlin nak kan tluk lo hna nak tam pim upat an tlak nak zong tam pim asina in media pakhat dia hmun in hi bantuk chak that te ya hin thil fa te te kan ro mi hi midang arak rel tu hna arak thai tu hna cha hin ingai chiat pi ok i lung i ingpuan pi awk thil te hi a rak um tawn timi te hi kei cu ka van char duhmi le ka van langhter duhmi kha si mu lekha AA sinah lunglawmhnak bia an van chimi cu caah cun atu cu AA kongah kan van lut cang lai si tlangcung hriamtlai phu hna lakah hin kan zoh tikah a dirnak a sau lo nain a ṭhawng bakmi le kahdohnak zongah hlawhtlinnak nganpi a hmu cuahmah mi cu AA an si ti hi zapi nih kan theihmi a si ko. Kawl media pawl hna lebang nih cun AA hi uh, an fak ning le an thangṭhat ning hi an media ṭialmi le an thawngpang chimmi le an podcast le interview a han tampi hmuh khawh a si. Asinain NUG nih hin AA kong he pehtlai atu tiangah zeihmanh bia a chimmi a um lo. Cucu nan ruat bal maw? Kawl media pawl le pumpak in podcast a chimmi pawl, a tuahmi pawl hna nih AA hi an thangṭhat tuk. Ka bia uh ti sihlaw a bia kho dingmi, a bia duh dingmi dirhmun tiang kha an phan tiah ka ruah. A dik ko, asinain, asinain an hruaitu bik a simi siloah an Kawl miphun dihlak a huap khotu bik a simi NUG hruaitu hna nih AA kong he pehtlai in atu tiang ah thangṭhatnak zong siseh, soiselnak zong siseh a chiat lei a ṭhat lei zeihmanh an chim im lo. Zei ruangah dah a si ti kha na ruat bal maw? Si kan hnulei a luan ciami kum hnih lio hrawng kan salai cu CC chairman Pu Zing Cung nih zu a si Khrihfabu pakhat ah a rak chimmi kha nan theih cio ṭheo lai. Chin miphun nih ral pahnih kan ngei ti a rak chimmi. ral pahnih kan ngei a rak ti. Mah lio ah khan hi bia chim ding ahcun ah a tuan tuk hnga lo maw ti kha cheukhat an rak ruah. Asinain kan pa le khuaruat kho an rak si em. Kha le an rak chimmi kha van tuak lengmang tikah hin a dik tuk ti hi a lang chin lemang. Cucu van zoh u si law kan hnulei zo ka chim cang bantukin Aa oh sorry KIA K N U Kawlram chung tlangcung hriamtlai phu hna lakah a ṭhawng bik le mi hmasa pawl hna nih an ruat an tuak riangmang i CNF CNA telh in mu an ruat an ruat i ah NUG he ṭha tein rian kan ṭuanṭi ah a ṭha lai. Hmailei zong ah Federal Democracy hi kanmah ram lawng kanmah hmunhma lawng a ser awk a ṭhami si lo Kawlram pumpi hi federal democracy uknak ṭha tein kan kalpi lai kan ser lai timi ruahnak le saduhthah te he NUG upa pawl he meeting an tuah an ceih an ruah phung le lam tampi policy tampi an ser hnu ah rian kan ṭuanṭi lai timi hi lungtling tein an rak tuah ke tiri si mu atu zong ah zeidah si kha dai an rak dirmi kha I mean kan SECF ti hrawng thlak suma kei chim duh mi cu mah lio ah khan zei ruang dah e meeting zong an sawm khawh lo zei ruang dah biaruah zong an sawm khawh lo zei ruang ah dah hnatlaknak zong an tuah pi khawh lo e nih zei dah ai tim big mi se BBC ni interview an tua cun uh, Eraudi media ni interview an tua interview an tuahmi vialte mah hlan interview an rak tuahmi vialte ka hmuh tawk cu ka ngaih viar AA nih zeitik hmanh ah independent kan i timhmi city an chim lo asinain an ka nih a chim lo lawng a si hmailei ah cun hmailei ah cun uh, independent hi an se hrimhrim te an thenh hrimhrim te lai ti hi za za ka zum a tuan le a tlai lawng si. Zei ruang dah an hmur nih an kaan a chim lo nain te an tuahsernak le an cawlcangh ning nih a langhter, fiang ten a langhter. Zeidah an ti? Why, why of Rakhicha, Rakhicha Line Sin. Rakit ahlan sin timi cu mah rakit ahlan sin timi a chuahnak a hram taktak hi ṭha te a theimi hna nih an hlathlai an chimmi zoh tikah cun mah hlan i restoration of Yikan state Yikan sovereignty state Mah hlan siangpahrang nih a rak ukmi cu khan ramah tein vawlei cungah ram pakhat state sovereignty uh, state bantuk in mah te ai ukmi le independent ram bantuk i rak dir a rak dirmi hmun kha kan ser than lai ti so cu restoration of uh, Rakhan state kan theih ko cu restoration timi cu a hlan i a rak sining ah chiah than

Restoration of Rakhine State. Cu a sullam cu siangpahrang nih an rak ukmi Rakhine ram kha a sining tein chiah ṭhan. Amah hmunhma te a sinak te a chiah ṭhan ti kha si. Atu an chim lo. Rakhiṭahlan sin, Rakhiṭahlan sin an ti na independent cu kan halmi si lo ti bantuk an chim lamang nain an tuahsernak na langhter. Cucahcun Anzuji nih hin Anzuji nih siseh PDF song nih siseh law Pi Ṭhawng Suh Union rampi a kehkuai ding le hi Union rampi in state eh, Chinram maw Yakhan maw Shan maw khi ai e maw an chuah ding hi lungwa Kawlhawi hlan sun lungwa lungwa a duh hrimhrim lai lo ti hi za za a fiang mi si. Cucacun an zuji nih tlangcung hriamtlai phu hna bia a ruah hna tikah a hmasa bik i a halmi hna cu independent hi nan khel lai maw? Independent hi nan timhmi si maw? KIA, KNU, KNPP, CNMCNA kannih cu independent kan khelmi si lo. Hi union timi pi ṭhawng suh rampi chungah hin federal democracy uknak hi kan thialmi si ti hi ṭha tein an chim caah khan NUG he hnatlaknak an tuah kho asinain yakhan nih AA nih independent ka khelmi a si lo ti hi fiang tein atu tiang a chim kho lo a chim duh lo Cucaah independent hi ka thelmi a si lo ti a chim duh lo ka thelmi a si ti zong a chim lo. Asinain a a hriamtlai hawi hna nih independent independent kan khelmi si lo ti a ṭha te an chim i an Eugene hnatlaknak an tuah khawh le annih cu kan khelmi a si lo ti kha ṭha te a chim khawh lo ruang a chim duh lo caah Andrew G pehtlaihnak a tuah duh lo Andrew G zong zeihmanh a rel lo Chemakawi hrong hrang amah yakhan ram he avan i pehtlaihnak hrong ra an dohmi khi hika hrong hrang minung an dawt hna caah si ti a ruat hau. An an mah caah an lam onnak ding caah an himnak ding caah an dohmi cu Palewa an doh Palewa an dohmi Chinmi phua kan dawt ca si lo cu Palewa ram an dawt le Palewa ram i ummi minung hna an dawt hna ca si lo cu anmah ca ṭhatnak ca an doh i kha cucah cun Andrew G nih hin hmailei ah Chin nih maw Ikhan nih maw KIA nih maw kan nih cu mah hlan i kawl he kan rak i fon lam pin lung hnatlaknak in min kan rak thut hlan i kanmah tein kan rak i uk i kan rak um bantuk khan independent ram kan si ṭhan ko lai tiah a thanhmi paohpaoh cu hmailei hin an zuji nih a doh hrimhrim lai. Hi cu zahza zahza fiangmi si. AA lawng si lo zei bantuk pun a chin zong nih va thanh usul a kan doh lai. Cucah ka chim duhmi cu Jesuh Jerusalem ah sunglawi na in a lut i puan am phah piak tum kau heh na a chol mu am an vai e an au i an thangṭhat. Mah a thangṭhattu le a sunloihtu le a hlawhratu hna kha a donghnak ah a huatu le a ceihphaitu le vailam ah that ko ti autu an cang. Kha bantuk ṭhiamṭhiam khan atu i uh, ralbawi ṭhun men nan cu e e cu e an ṭhawng tuk e an dik tuk e an i timh tuahmi hi a ṭha tuk e cu kha ba ti he a thangṭhat len mi hna hi a donghnak ah cun kah lo awk ṭha lo tiah a titu kan kah hriam hau titu an si te lai. Cucu kan hnulei ka chim cang tutan ah ka nolh ṭhan. Zeiruang dah a biapi takmi si i mah kan rak chimmi kha kan philh lo dingah ka duh. Kha kan van kal lai i sia cun e nih palewa a lak te e nih hen palewa a lak i palewa he zei ruang thla a lak zeiruang thlah lak. Mah hlan ah kan ram a rak si, kan ram a rak simi kha uh, ka lak than hiti bantuk an chim. Asinain khakha cu kum thong a rau cangmi tuanbia a si. Khalia kum thong khat kum thong khat zanga liau hrawng thil a rak cangmi a khan cun atu bantuk he zuat zong a si lo koram zong si lo thailand te na kor siang parhan arak kung min si Hei chim duh mi cu a luan mi kum thong khat kum thong khat a zang ah ro thil a rak cang mi kha a tu ah khan hlam awk a ṭha ti lo. Le mirang nih memio ah uh, zei da si uh, in inquiry commission a rak dih re cuka ah cun pelewa hruaitu hna Pelo a peng hruaitu hna minung pasarih a rak auh hna i, Nannih hi Yakhan ah maw nan i telh lai? Chinram ah. Independent nan hmu cang lai i Mirang nih khan kan ram khi hmunhma kha map kha mu an, an ser cang cu. An ser tikah an rak hal hna paleo ah peng i upa pasarih ṭhat an hal hna i nannih hi Ilekhran ah man an tel lai, Chinram an an tel lai. A rauh hlan ah independent nan hmu cang lai i duh nan i thim a hau. Miphun dang nan si caah state pakhat i chiah ding ah a ṭha lo. Ikhan le Chin kha state ṭhan ding hau cang cakhan paleo ah pawl an rak hal hna. Minung pahnih nih zakhan ah an ti minung panga nih Chin ah an ti caah Chin ram kha a rak i telhmi a si mu. Khata khan Ni Wun nih uh, Lai holh cun Ni Vung nih nawlngeihnak hramhram a rak lak uh, hnu ah khan thil kha zeimazat kha a rak ka thlengmi um. E, Mirang nih khi map an rak suai cangmi kha mu zeimazat kha i thleng. Kai chim duhmi cu khata khan tuan bia kha cu lio kha lio thil a rak um timi kha mihrut cangtlaih in i tlaih peng awk kha a ṭha lo i cucaah Chinram atu lio ah Chinram a si komi an rak ra riangmang i atu anmah ram ah an an telh te anmah ram ah an telh i hmailei zong ah kan doh nai kan tei hna lo si ahcun Palawa cu i khan ramkulh chungah a um peng cang ko lai. Cucu a ruang ka langhter lai. E palo ah khi zei ruang thla e en a mit thi tuk timi kha uh, tampi zong kha kan rak chim cang i tutan a han ka van chim than la e. Le mah zuk te he van za u law hi ka lei India se hi ka lei hi Kawlram se mu ke kan flag te kan thentar tem ka Kawlram India asi e Chinram le Mizoram cu ai tlaimi si. Asinain tikhin a cunglei a va kai i aa Mizoram cu India si. Asinain Mizoram le India Kolkata mu mah karlak ah Bangladesh a um. Bangladesh a ummi. Cucu a si i kha van zoh u sih law India ah hin North East State timi hi North East State hi panga a um. Cu North East State timi hna cu uh, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, uh, Mizoram, Nagaland, Sikkim le Tripura an si. Mah North East State panga hna hi Hika ah hin Kawlram hi ramri an si, Kawlram hi ramri ai naihmi a ummi an si le mah North East state panga le in khi Kolkata India khi rawn lei kan te khuapi pawl i Delhi hi te Kolkata lei karlak ah khan Bangladesh um Makhasi banza ulok hi a fiannak bik ding cu India nih khi ka lei hmunpi lei in Mizoram Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Naka, Nagaland, Sikkim le Tripura hi state panga hna ca i an herhmi ei le din tilarawl inn saknak lam tuahnak thilri tampi kha phurh khawhnak ding fawi tein phurh khawhnak ding ahcun Bangladesh kha a tan a hau. Hika hin Highway lampi kha Bangladesh kha India nih Aizawl lei kalnak ding caah India nih highway lampi kha Bangladesh lam chung in tuah ding ah a hal tikah Bangladesh nih khan a duh lo. Cuti a si ahcun khi Bangladesh a cung lei khin va kai riangmang i North East state panga i an herhbaumi thilri vialte van phawtnak van peknak ding caah khan Meng tam tuk kha kal a hau. Ai hlat tuk. Cucaah cu India nih khua a ruat riangmang i Kawlram tu kha a chawnh cang. Kawlram tu kha a chawnh i Kaladan Multi-Modal Transport Projects timi kha an tuah. Mah cucu an tuah tikah cun khi Kolkatha in van zoh u law, ka thlen a ra lai i

thilri phorhman ngunkhuai kha AA nih a lak dih lai. A ruang cu player kha tu a control cu. Khi Mizoram straight panga an herhmi vialte ca i ngunkhuai khi to kolo straight pakhat ah khin kum khat caah US dollar in million som li reng lo salai ti si. Straight straight panga cu kum khat ca cun million zeizat de si. Sawmriat za le sawmruk sawmriat za le sawmruk zahnih le so zahnih million zahnih million zahnih kum khat ah US dollar million zahnih cu yakhan miphun AA an cawm tuk me khi AA ne an hmuh tuk an ru an an hmuh ca khin an mit a thi tuk i an ni cu sit tuai in pele wa tiang a hen lam caan tawi te lawng si A khun kha la hmanh hna sehlaw zei pipa a si lo. Asinain sitṭua in khi Mizoram ramri tiang Palewa ram chung vialte lamzawh man kha ee na alak siah cun Mizoram North East state panga ca hin kum khat ah million, dollar million zahnih ee na hmuh khawh lai. Cutluk cun tangka lutchuak a ṭha dingmi hmunhma a rak si. Cucaah cun khi e nih ei rawh riangmang le a tuk le a lak le atu tiang a control. Kan tei lo ahcun e ram a si thai lai kha. Mah kha tawi fiannak in ka chimmi si. Le cuti si ahcun cuti si ahcun e nih zeitik hmanh ah paleo an kha nan ram sile kan pek ṭhan ko hna ti lai lo. Zeidah thil a cang kho? thil a cang khomi hi pahnih a um. Cu pahnih cu zei na si ti si ahcun a pakhatnak ah a pakhatnak ah hin hi AA hi kan do khawhnak kan tei khawhnak hnga ding caah pelewa an control khawhnak hnga ding caah zeidah hau kan ti si ahcun kanmah kan i lungrual hau asiloah a kan bawm khotu ding ahodah si kan kawl hlah. Cucu hi zei kan ti la thil uh, a si khomi mu makha e e ṭholnak ding caah a kan bawm khotu ding um lo sia cun e ngai kan ti sia tu dir mun la bang a chun e khi van tainak an harbak chumung hriam nam thazang minung thazang kha kha a si i Cuti si ahcun uh, thil a si khomi cu mizei hi dah kan komh ah kan doh khawh lai e kan ṭhawl khawh lai ti cu pakhat cuti si lo in katin va zo ko va zo va zo ko i ralhrang kan tei tikah mipi uk mi cozah a dir lai i khah khan parliament ah khan uh, thluat do ah khan bia a ra cang lai. Chinram palai hna nih hluat ro ah Chinram hi kanmah ta a si caah oh sorry uh, paleo ha kanmah ta a si caah paleo ah hin AA hi chuak hna se timi bia kha a ra cang lai. Katika paleo uh, AA nih a silo Chinram cu kanmah ta si an ti ve lai. Cu lio kha lio kan rak lak cang atu tiang zong kan control ti bantuk kha an chim ve lai. Khatika cun Palaeoh ah i a ummi mipi hna ruahnak kha lak a si lai i Palaeoh ah ummi mipi hna tam deuh nih Chinram ah um kan duh ko an ti ahcun thil ai thleng kho. Tam deuh nih AA sinah Ajikhan sinah um kan duh ko an ti si zong ah thil ai thleng kho. I Kha tikah khan zeidah a biapi lai ti si ahcun kha tikah cun ram a dir tikah federal army mu cozah ralkap kha um cang lai i cu cozah ralkap nih khan uh, mipi cozah nih khan kha cozah ralkap kha pelewa ummi mipi hna nih Chin ram ah um an duh caah le Chin ram zong a rak si caah AA hi chuak an fial lai a chuah duh lo ahcun ralkap thazaang hman a herh kho men. Cu zong ahcun cozah ralkap Federal Army hi bochan awk a ṭha taktak lai maw asilo kanmah Chin miphun nih tah kan doh lai cucu thil a cang khomi le um khomi mu si cucu hmailei a va cang te ding cucaah cun hmailei khan ti mipi duhnak hi a biapi bikmi a si te lai caah

A sullam cu hmailei ah mipi duhnak, mipi ruahnak lak a si tikah tam deuh nih zakhan ah um kan duh ko ti bia a chuah khawhnak hnga ding caah khan hlankan tein an rak i timhmi, an rian an rak ṭuan chungmi kha a si. Cucah cun atu ah hin AA sinah lunglawmhnak bia a chim lengmangtu AA hi pa bantuk unau ṭha bantuk a ruat lengmang tu hna nih ṭha tein khua kan ruah ahcun hmailei ah aw kan ngaichih te lai ti hi ah, kan i fian a har. Chinram cu Chinram a si peng ko lai nain AA nih an lakmi cu kan chuh khawh hna lo ahcun anmah ta si lai. Kha dirhmun kan phak tikah khin atu i Ka pa, ka pa, ka u, ka u, na cung kan i lawm tuk ah tu pawl nih hin an doh ngam te lai maw? Asiloah Chin miphun cu dah hnuan kan chit lai, tisak kan pho lai. Anmah duhthimnak a si te lai. Atu ah hin Pelewa mi Pelewa peng hi dei ko kan dah mipi pawl an lung a fah. An chimmi tampi chungin pakhat cu Palaew ah CNA ah Palaew ah kan tam bik. Palaew ah pengmi kan tam bik an. Cun khika lei pengmi zong mi dangdang zong an tampi. Hakha Thantlang hi CNA nan tlawm tuk. kan ra riangmang i thantlang ah ral kan do ha kha ral kan do falam ah ral kan do khika lei kan nunnak kan pekmi tampi cang kan paleo ah himnak ding caah le luatnak ding caah zeidah nan tuahmi um nunnak nan pe cang maw biahalnak hi paleo pengmi hna mipi hna au aw ṭha tein khua kan ruah. Cucah cun ah, hmailei ah cun Pu Zing Cung nih ral pahnih kan ngei a timi hi thil te tuai a rak si lo, bete tuai a rak si lo. Hmailei Chin miphun nih a tak in kan ton te dingmi kha a si i, atu i ee a fak ngaitu le a thangṭhat ngaitu ah, Kawl media pumpak minung tampi zong hi ral ah i ral ah an cang kho te men cucum hmailei ah a cang kho dingmi a si ti kha kan theih dingah ka van kan hrawm duhmi hna si le na ruah ning na hmuh ning theih ka duh ngai comment ah van tial ve te law tutan na hin chim ka duhmi dang tete zong um ko na khan kan bia sau cang sa ma bia kan sari se lo kan dam sia cun huatkhel dang hna ah tlamtling deuh a chim ṭhan khawh kan van zuam te lai. Pathian a damnak kan pe seh thaizan lei ah thawngpang thar thawngpak dang he kan tong ṭhan hna lai nan dihlak chun ṭha mang ṭhan hna u tampi lunglawmhnak ka ngei